ער גייט מיט אונז לערנען מסכת עבודה זרה דף ד. מען גייט יעצט לערנען נאך א שטיקל גמרא וואס רעדט וועגן די זעלבע נושא, וועגן אידן וואס ליידן צווישן גוים, און וואס די עונשים וועט אלץ זיין פאר גוים. מען קען עס אפלערנען און אפכיפערן און זיך נאך אביסל וואונדערן, אסאך מאל שטייט אזעלכע אינטערעסאנטע זאכן, אבער אז מען טראכט אריין און מען לייגט צו הארץ, און מען קוקט פון וואו איז דאס אנגעקומען צו אונז, דאס איז א דאקומענט פון טויזנטער יארן, אבאנטש פון קליינע שמועות. און זייער אסאך פון די זאכן איז געזאגט געווארן ווען אידן האבן געליטן געברענטע צרות, אידן זענען געווען, מען האט געהאלטן מיטן אנטלויפן, זיך באהאלטן און אזוי ווייטער, און אידן האבן זיך נישט ארגאניזירט צוריק צו פייטן, וואס האט מען געטון? מען איז געזיצן און מען האט געשמועסט און מען האט געטראפן מינינג, מען האט אריינגעלערנט פשטים אין די יסורים, מען האט געזען אז די יסורים איז צייטווייליג, מען האט פארשטאנען אז עס איז דא העכערע סיבות פאר די יסורים, און מען האט זיך א גאנצע צייט מחזק געווען מיט וואס עס גייט געשען נאכדעם ביי אחרית הימים, די צייט ווען די אייבערשטער גייט צוריק נעמען די אידן, עס איז מורא'דיג פאוערפול, דאס האט געהיילט אידן, עקטשעלי דאס די פאקט אז אונז לערנען די זעלבע גמרא מאכט אונז. ס'ווייזט די פאוער, ס'ווייזט ווי שטארק דאס איז, ווי די שמועס, די אנטלויפן פון די מציאות, פון די טרויעריגע מציאות צו פארשטיין די טיפערע דערפון, אריינלערנען דערין מיענינג און טרייען צו פארשטיין וואס דא גייט פאר און וויסן אז נישט נעמען די בלעים אויף זיך, אידן זאגן נישט אונז זעמיר שולדיג ווייל אונז זעמיר דאס ווייל אונז זעמיר יענטש אזוי אזוי זייערס אויף מאל דא וואס מענטשן טוען צו זיך אליין מען מען פאנישט זיך אליין פארן האבן יסורים ניין די גמרא ווייסט ווער איז שולדיג און און אידן האבן געוויסט ווער איז שולדיג און אידן האבן געדענקט איך בין גוט און ס'גייט נאך קומען א צייט וואס יעדער וועט זעהן אז איך בין גוט און די אלע וואס האבן מיך געטשעפעט גייען האבן א מפלה דאס האט געהאלטן אידן אמעזינג די הייליגע גמרא. די גמרא האט געזאגט אז די גיהנום פון לא עשה דלא עשה איז נישט א גיהנום וואס אונז ווייסן נאר ס'איז די שמש וואס גייט ארויסקומען און פאר די צדיקים גייט עס זיין א רפיאה און פאר די רשעים גייט עס זיין א יסורים און ס'איז אינטערעסאנט ווייל אונז האבן שוין אלע געהערט אז די געדאנק אז אין יענע וועלט גייט מען הייסן לערנען א בלאט גמרא האט מען געזאגט אין ישיבה די משגיחים פאר דער צדיק איז עס א עונג און פאר דער רשע איז עס צער, אבער עס איז דא דערין א געוויסע אמת אז אז דער צדיק וואס וואס זיין זיין בליק איז איידעלער ענדזשויט אנדערע זאכן, און פאר דער רשע פאר דער מגושם פאר דער חומרי פארשטייט בכלל נישט פון וואס מען רעדט, דער שמש, שמש קען זיין ווארעם און עס קען ווארעמען און עס קען אפבריען. און דאס איז די געדאנק, פארשטיי מיר עס נישט פונקטליך אבער אבער אבער די די די די דיימענשאן וואס איז העכער פון וואס אונז פארשטייען מיט דאס וואס איז אחרית הימים דאס איז וואס איז ווייטער פון אונזער הבנה איז איז איז א עונג פאר די וואס פאר די וואס איז רואה פאר דעם און פאר די רשעים גייט עס זיי אפברענען. און פון ווי זיי זעט מען דאס אז ס'גייט זיין א זון די כסוף כי הנה יום יום בא בוער כתנור ס'גייט קומען א טאג וואס ס'גייט ברענען ווי א ווי א ווי א גרויסע טענער ווי א אויבן ואוי כל זיידע וכל עושה רישו קש ולעג אויסן ביום הבא אמר השם צבאות אשר לא יעזבו להם שורש ואנף ס'גייט קומען א א ברענעדיגע טאג און אלע רשעים גייען אזוי ווי שטרוי אזוי ווי טרוקענע שטרוי גייען פארברענט ווערן און ס'גייט גארנישט בלייבן פון זיי לא שורש בעולם הזה ולא אנף לעולם הבא זיי גייען נישט האבן נישט קיין שכר אויף די וועלט נישט שכר אויף יענע וועלט

די גמרא האט פריער געזאגט אויף עפעס וואס מענטשן זענען דומה צו דגים, דברי אחי מה הדגים שבים כל הגדול מחבירו בלע את חבירו, אף בני אדם, מענטשן האבן אויך די מידה אין זיך, אלמלא מרוע של מחלות כל הגדול מחבירו בלע את חבירו. מענטשן האבן אין זיך שלעכטס, מענטשן, וועגן דעם דארף עס זיין לאו ענד ארדער, עס דארף זיין דינעם, ס'קען זיין אז דאס איז מקושר צו די פריערדיגערע הלכות פון די שבעים סימני הנוחה פארוואס עס דארף זיין דינעם, ווייל מענטשן האבן אין זיך א געוואלדיגע כח פון שלעכטס, אויב ס'איז כאאס, אויב קומט מען אן צו א מצב ווי יעדער איינער מוז פייטן פאר זיך כל העולם געוואר, קומט מען אן צו אויסקוקן אזוי ווי דגים שבים. והיינו דתנן, רבי חנינא בן סגן הכהנים אומר, הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאילמא לא מרועה של מלכות איש את רעי' חיים בלוי'. כ'האב געזען אמאל אין. א ספר וועגן אגדות חזל, און ער זאגט אז ביי אגדות חזל, געווענליך ביי הלכה איז דא א סדר וואס קומט נאך וואס, און עס איז מקושר, למשל מען רעדט, מען לערנט לאמיר זאגן וועגן שביעות, ברענגט מען אלע סארטן שביעות, שביעות הפקוד, שביעות א. אגדה אסאך מאל קומט איין מאמר צו צו לייגן די אנדערע אין פראפארשען, און ער איז דאך געווען און ברענגט פארשידענע ראיות אז למשל ווען די גמרא רעדט וועגן גוים אז עס איז נישט דא אויף זיי קיין עונוה אדער אז אז די אייבערשטער האט אוועק גענומען מצוות פון גוים און נאכדעם שטייען אנדערע זאכן וואס מען דארף אבער לייגן די זעלבע צייט געדענקן בחינת גן הכהנים זאגט אונז דא עפעס וואס איז א שטיקל א המשך צו דאס וואס מען האט פריער געזאגט אז גוים האבן מער נישט ויתר גוים אדער אדער דא מען זאל מען אבער געדענקן אז אז מיט אלע צרות וואס אונז האבן פאר די גוים איז עס נאך אלץ בעסער ווי ווען ס'זאל ווען ס'זאל נישט זיין עפעס גאווערמענטס אפילו אויב זיי זענען שלעכט אזוי געדענק איך. ער זאגט דא טאקע אז מען רעדט דא פון מלכות אומות העולם און הווי מתפלל, מען דארף מתפלל זיין, ס'איז דא טאקע די תפילה וואס אידן פלעגן זאגן אלע דורות, תפילה פון הנותן תשיעי למלכים, ס'שטאמט פון דא. חנינא בר פפא ער אמר, רבי חנינא בר פפא האט געפרעגט אזא קשיא, כסדר שטייט אין פסוק שק הלום צעניו שגי כח, וכסיב גדול אדונינו ורבקח, אין פסוק זעט מען אז מען זעט נישט די גדלות פונעם אייבערשטן, עס טייטש ס'איז דא א הסתר פנים, און דא זעט מען גדול אדונינו ורבקח, וכסיב ימיך וה' נדרי בכח, זעט מען יא דעם אייבערשטנ'ס כח, זאגט די גמרא לא קשיא כאן בשעת הדין, ווען דער אייבערשטער איז דן ישראל דעמאלטס זעט מען נישט די רבקח, דער אייבערשטער רעכנט זיך אפ מיט אידן מיט מידת הרחמים מיט ווייכקייט,

חינם אפי' ברמה כסוף חיימו עיין לי, שכבר נשבעתי, ווייל די אייבשטער האט געשוואוירן אז ער גייט נישט נאכאמאל ברענגען א מבול, ער גייט נישט נאכאמאל חרוב מאכן די וועלט, ווייזט שטיין בפסוק מי יתנני שלא נשבעתי, איה שומר ושייס, די אייבשטער האט חרטה פארוואס ער האט געשוואוירן אז ער גייט נישט חרוב מאכן די וועלט, ווייל ער וואלט ווען געוואלט חרוב מאכן די וועלט. זעט מען אז דאס פשט איז אזוי אז בעצם וואלט דער אייבערשטער געוואלט אסאך מאל לויט וואס מענטשן האבן נישט קיין הכרת הטוב, מענטשן האבן נישט קיין אמונה, עס קומט זיך זיי עונש, אבער דער אייבערשטער האט געשוואוירן און דאס האלט אים צוריק. פארשטייט זיך אז עס איז שווער צו זאגן ווייל דער אייבערשטער איז העכער פון השגות פון חרטה, אבער דאס ווייסט מען דאך ווען מען לערנט הגדה אין אגדות חזל ברענגען אסאך מאל ארויס די געדאנק אפילו ווען ס'איז נישט לאמיתו ווייל ס'קען נישט זיין ממש דאס די אייבערשטער האט חרטה אבער לגבי אונזערע השגות היינט אמר רבי אלכסנדר מה דכתיב והוי ביום ההוא יבקש להשמיד את כל הגוים אבקש ממי וואס דאס איז די אייבערשטער גייט בעטן וועם דארף די אייבערשטער בעטן אמר הקדוש ברוך הוא אבקש בגנז'ת שלהם איך גיי אריינקוקן בנגנאי שלהם. ניגנה מיינט די זייערע מעשים, ווי שטאמט די ווארט ניגנה? אינטערסאנטע ווארט. הכוונה די אייבערשטער גייט זיך אומקוקן אין זייערע מעשים, דער תוס' זאגט אז אז ניגנה איז איז די אראמישע לשון פאר מעשים, אם יש להם זכות עבדים ואם לאו אשמיד עהם, אבקש מיינט נישט פרעגן רשות נאר אבקש מיינט די אייבערשטער גייט זיך אומקוקן, די אייבערשטער גייט יעדן איינעם דן זיין לפי מעשיו, עס איז דא פעלקער וואס זענען שלעכטע פעלקער וואס מען דארף אויסראטן, עס איז דא די וואס זענען בבחינת הווי מתפלל בשלומה של מלכות. אין דעם האב איך געשריבן אין מיין לאנגע מאמר, ס'איז געווען קאנטראווערשעל, ס'איז געווען רבנים האבן געהאט טענות, ס'איז געווען, איך האב געהאט רבנים וואס האבן מיך מחזק געווען, ס'איז געווען אויך תערובות וואס איז געווען זייער שטארק ברוגז, אבער אין מיין מאמר האב איך ארויסגעברענגט אז רעדן מיט זלזול און מיט שנאה כלפי גוים איז נישט קיין עסק, און ספעשל גוים וואס וואוינען ארום אונז וואס זענען בדרך כלל נישט, זיי האבן נישט קיין שנאה צו אונז און זיי בא'עוולה'ן אונז נישט, נישטא קיין סיבה אז אונז זאל מען ביי זיי בארעדן, זעט מען דא, מ'זעט עס אסאך מאל אין חזל אז די יחס צו גוים איז בבחינת.

אויף גוים שטייט אז די אייבערשטער גייט זיי אינגאנצן אויסרייסן, אבער ביי אידן שטייט אלו אנו נפרע מהם כפי ש תרנגולת, אזוי ווי בפי דו להם שי' אז די ישועה איז אז דער אייבערשטער רעכנט זיך אפ מיט אידן זייער שטאט אזוי ווי א ניקר של תרנגולת, פיד מיינט א תרנגולת בייסט אראפ זייער זייער צוביסלעך, די זעלבע זאך ווען דער אייבערשטער באשטראפט אידן ברענגט ער נישט א חרון אף אויף איינמאל נאר ער ברענגט אזעלכע קלענערע צרות וואס צוקלאפט א מענטש

עס איז זיך מצטרף לחשבון גדול. והאי מדאמר רב אבא מאדיג זיע ואנוכי עבדיים והאי מדברי אליי כזבים, אני אמרתי עבדיים בממונם בעולם הזה כדי שיחזקו יהיה לעולם הבא, והאי מדברי אליי כזבים אויך א מורא'דיגע גמרא, די גמרא, דער אייבערשטער זאגט אזוי צו אידן, איך האב געמיינט אז כ'וועל ענק נישט געבן געלט און כ'וועל האבן אביסל פראבלעמען און שוועריגקייטן, מיט דעם וועל איך ענק אויסלייזן פון ענקערע חסרונות און לעולם הבא וועלן ענק גיין גלייך האבן אלעס גוטס. ואין מדובר אלא על כספים אבער אידן גלייבן עס נישט און מען איז אזוי ברוגז און מען איז אזוי צובראכן אז מען האט נישט קיין געלט און מען וויל נישט זען אז עס איז פאר די העכערע ציל פון די מענטש. ואין דומה רב פפא משמעי דרבה מאי דכסיל ואני יסרתי חזקתי את זרעו אסון ודאי יחשב ירום הון הקדוש ברוך הוא אני מרתי אייאסן רבים יסירים מורים בזה כדי שיחזק את זרעותם לעולם הבא ואללה יחשב יראו. דער אייבערשטער זאגט איך האב געמיינט אז איך וועל געבן פאר די אידן אביסל יסירים זיי זאלן פארשטיין אז עס איז פאר זייער טובה אבער אידן פארשטייען עס נישט. זאגן בנים שטבח לר' אבי' למיני' ברב ספרא, רב אבי', א אינטערעסאנטע גמרא, הער אויס, רב אבי' האט זיך משתבח געווען פאר די מינים, ס'איז געווען אפיקורסים דארט אין שטאט מיט וועם ער האט געהאט א קשר, און רב אבי' האט זיי געוויזן, ענק זאלן ענק זען מיינע טשאטשקעלעך מיינע תלמידים רב ספרא, די אדם גדול הוא. וואס האבן זיי געטון, די מינים זענען געווען באלבאס אין שטאט, שפקעלייען מחזור די תליית'ע שנים האבן זיי אים נישט געגעבן קיין טעקסעס, זיי האבן נישט געבעטן פון אים קיין מעכות פאר דרייצן יאר. שיינע זאך. יום אחד השכיחי די מינים די אפיקורסים זענען געווען דארט מלבוש אין שטאט האבן אים געטראפן. אמר אליי זיי פרעגן אים כסוף רק עשכם ידעתם מקום משפחת וכדומה על כן אפקד עליכם את כל עוונותיכם. די אייבערשטער זאגט צו אידן ענק קען איך זייער גוט סאו גיי איך ענק פראקן פאר ענקערע עבירות. האבן זיי געפרעגט די אפיקורסים מאן דאיש לעסיסיה ווען איינער האט א זאם ווען איינער האט א א כעס ברחמי מעשיך לע גיסט ער עס אויס די ערשטע אויף זיין אויף זיין חבר וועם ער האט ליב. וואס פשט פון דעם? ער האט ליב די אידן וועגן דעם געט ער זיי מער עונשים? אשתקלאי ולא מילא עמידא האט ער זיי נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן. רמא ליה סידרא בצווארא האבן זיי אים האבן זיי אים אויפגעהאנגען עפעס א זאך אויף זיין אויף זיין האלז עפעס א סידור עפעס א אלל איך זעה דאס עפעס איז עפעס עס האט אים וויי געטון פוהא מצער רמא ליה זיי האבן אים אנגעהויבן צער אזא שטות וואס זיי האבן אים אלע יארן מכבד געווען נישט געטשארדזשט פון אים קיין געלט.

אמר לי, עמי לך אמרי לך, איך האב ענק געזאגט אז ער איז א אדם גדול בתנועה, ער קען לערנען הלכות, ער קען תנאים, בקרא עמי אמרי לך, איך האב ענק נישט געזאגט אז ער קען פסוקים און אז ער קען אגדה. אמרי לי, מה ישנא אתנא דידיתנא, פארוואס קענסטו יא אגדה? אמר לי, אנא נא דעש כחנין גבאיכון, איך דריי מיך אסאך צווישן ענק אפיקורסים און איך דארף וויסן ענק צו ענטפערן רמינן על נפשי עם עיינן, לייג איך צו קאפ און איך לערן. ס'אינטערסאנט, מ'זעט עס היינט אויך אסאך אז השקפה ווערט אסאך געלערנט, צו מסביר זיין פאר די וואס גלייבן נישט און די וואס פארשטייען נישט, ווייל אנישט איז מען זיך עוסק אין עיקרי הלכות און מה שאין כן פארשטיין א שווערע פסוק און אזוי ווייטער ווערט אסאך גענוצט פאר אלס דע מה שתשיב, דאס זעט מען דא רבי אבי איני לא מעיין, ער, רב סאפרע, דרייט זיך נישט אזוי צווישן ענק און זיי נישט מעיין אין פסוקים, אמר ליה ליה מלא נד, זאג אונז טאקע פשט, אמר ליה, אמשל לכם משל מועדה ודומה לאדם שנושע משני בני אדם, א מענטש איז נושע א חוב, ער מאנט אן א חוב פון צוויי מענטשן, אחד אוהב ואחד שונא, איינער האט ער ליב און איינעם האט ער פיינט, דערהייבענען פון אים ווען אים האט מעט, פון זיין חבר וועם ער האט ליב נעמט ער אפ אביסל אביסל ווייל ער וויל אים נישט וויי טון און נעמט פון אים העט טשעקס יעדע חודש, שונא און נפרע ממני בבא סאכא אז וועגן דעם שטייט אין פסוק די אייבערשטער זאגט כ'האב ליב אידן וועגן דעם ברענג איך זיי נישט אונטער אויף איין מאל נאר צוביסלעך א צרה דא א צרה דארטן, ס'איז זייער אינטערעסאנט ווייל אונז זעמער איז מציאות אונז זעמער נאך דא, כלל ישראל האט אסאך געליטן אבער די אומה די אייבערשטער האט ליב די אומה ישראלית די די כלל ישראל אלס א אלס א. חטיבה אחת און און אפילו מען ליידט דא און דארט און צרות איז באוויסט די ווערטער פון יעבץ אז נאך אלע צרות זענען נאך אלץ געבליבן די אידן אויף א שיינע אויף א די נס פון נאך אלע קליינע צרות איז די המשכה פון כלל ישראל אזוי שיין איז איז די גרעסטע נס און רוב הקהל אמר דקסיו חלילה לך ומה עשו עסקו דבר הזה לעומת צדיק עם רשע אברהם האט זיך געזאגט ביי סדום אמר אברהם אל הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם חילני לך וואס טויסט כדבר הזה לעומת צדיק עם רשע? ס'איז פאר דיר א חילול, ס'איז פאר דיר א חילול כבוד שמים. פרעגט די גמרא, ולא אויב מ'זעט נישט אז דער אייבערשטער זאל אין אחרון אף שטראפן א צדיק מיט א רשע, שטייט אין פסוק וחרתים ממך צדיק ורשע. זאגט די גמרא, יעצט רעדט זיך מיט צדיק שאינו גמור, א צדיק שאינו גמור קען אויכעט ליידן צוזאמען מיט די רשע אויף זיינע ביסל עבירות, אבער צדיק גמור לא. פרעגט די גמרא, צדיק גמור לא וכסיף? ומקדשי תחי' ליפט אן רבי יוסף אלטיקער המקדשי אלא מ מ כי דאס אלע בני יהודים שקיימת התורה מעל אב ועד תב און דאך האט זיי דער אייבערשטער געהארגעט ווייל ווען עס איז דא א כראון אב קען דער אייבערשטער אויך הרג'נען צדיקים גמירים. זאגט די גמרא וואס נאמען כיוון שהיו בידם למחות ולא מיחי הוה ליה כצדיקים שאינם גמירים אז אויב איז א צדיק גמור גמור אינגאנצן קען נישט שולט זיין קיין כראון אב נאר אדער איז א צדיק שאינו גמור אדער אז מען האט נישט מוחה געווען אויף די רשע גמור

פון רבנן אייל זוין בכל יום וכמה זעם רגע ווי לאנג איז די זעם פון הקדוש ברוך הוא רגע וכמה רגע אחד מחמש שריבא ושלוש אלף ושמונה מאות וארבעים ושמונה בשנה זי רגע ער זאגט דא זיינע מפרשים לויט איין פערש איז עס א פערטל סעקענד און לויט איין סעקענד איז עס פֿופֿצן פראצענט פון א סעקענד אזוי קליין איז דער זיין פון הקדוש ברוך הוא. ס'אינטערסאנט ווען מ'רעדט וועגן הקדוש ברוך הוא אין צייטן, איז עס לכ' ידיעה ווער ס'ווייסט אז אז אז צייט צייט איז איז איז איז רעלאטיוו צו אונז, צייט האט צוטון מיט אונזער מיט אונזער עקספיריענס פון לייף, מיט מיט אונזער מאושען, מיט אונזער מיט די בריאה וויאזוי אונז זעמיר. אבער אנדערע בעלי חיים עקספיריענסן אנדערש צייט, און ווען א מענטש פארט ארויס פון ספעיס עקספיריענס ווי ענערדזשי לויפט אנדערש עקספיריענסט ער אנדערש צייט. און בעצם הקדוש ברוך הוא איז איז האט נישט די די די קאנצעפט פון צייט איז כדי ענס זאלן קענען מאכן סדר פון זאכן ס'זאל נישט אויסקוקן ווי איין מאמבל דזשאמבל פון געשעענישן, ס'דא עבר הווה און עתיד אבער בעצם איז עס נישט א אמת'ע זאך ווייל ס'אייביג אייביג איז יעצט און מילא ביי הקדוש ברוך הוא שטייט אין אנדערע פלעצער דער אייבישטער איז צופה ומביט און ס'נישט דא אויף אים קיין קיין ריישענס און קיין אחרות מ'זאגט עס אין די שיר הכבוד פון יום כיפור ביינאכט. אבער דא האבן מיר נישט אפאמאל געהאט די צייט פון הקדוש ברוך הוא ווי זמן כמה רייד זמן זיין וואס איז אלץ ענינים וואס מען דארף פארשטיין ס'איז טיפערע זאכן שוין פרעגט די גמרא אויף די ואין כל בירה יכולה לכוון קיינער קען נישט אן פונקטליך מכוון זיין ווען די אייבערשטע זיין איז אויסער בלעם האט געהאט די טאלאנט ער האט געוויסט צו זאגן ווען איז די זיין פון הקדוש ברוך הוא. פרעגט די גמרא וכי אפשר שדעת בהמתו להוה יודע דעת אלא מי הוה יודע, ער האט ניטאמאל געוואוסט, ער האט ניטאמאל געוואוסט דער דער שוטה וואס ס'גייט פאר מיט זיין בהמה, ער מוטשעט זיך דאך ארום מיט זיין בהמה אזוי ווי מ'האט געלערנט דארטן אין די פסוקים, און וויאזוי ווייסט ער וויאזוי ווייסט ער פלוצלינג זעם של הקדוש ברוך הוא? מה דעת בהמתו להוה יודע, גייט די גמרא אריין וואס טייטשט די ווערטער אז ער האט נישט געוואוסט דעת בהמתו וואס מיינט דאס? ענטפערט די גמרא. בעידן איז ער חזר על דער עבר רחוב החמרא מ'האט די מענטשן דארטן האבן אים געזעהן ווי ער רייט אויף א חמור. אמרו להם מה טעם לרכבת על סוס פארוואס גייסטו נישט אויף דיין סוס אמר להם איך גיי אייביג אויף געווענליך אויף מיין סוס אבער ברטיב ולא שדי עלי איך ארבעט מיט אים אויף די נאסע אויף די נאסע פעלדער נישט דא גיי איך נישט מיין מיד תאמר אסן הלא אנכי אסנך האט די אסן אים אפגעוואנדן און געזאגט ניין איך בין דיין אסן אנכי אסרנך. אמר לי, האט ער געזאגט, ניין, איך נוץ די אסור נאר אביסל לטעינה בעלמא אן לאדענען. אמר לי, אינטערסאנט, וואס מיינט דא צו זאגן? די מפרשים די פריערדיגע קריגן זיך ארום אין דעם, וואס איז געווען די ענין פון די אסן, די רמבן לערנט אז ס'איז געווען א מלאך, און נישט אז די אסן אליין האט גערעדט. לעומת זה שטייט אין חזל אז די אסטן באשאפן געווארן ערב שבת ביי א שמשות, און וואס וואס גייט דא פאר אז די אסטן האט געמאכט פון אים חוזק, אבער לאמיר אפלערנען עניוועי די גמרא אן אן מיר נישט אלעס פארשטיין. אשר חבת עלי אקרא ואלמנה יעצט ואמר לה האט זיך דער אסון אנגערופן ניין מועדך עד היום הזה איך בין דיין אסון לא יודע אלא שאתה עושה לך חו רכיבות ביום ואישות בלילה בייטאג רייצט אויף מיר און ביינאכט טוסטו מיט מיר אישות אזוי האט אים דער אסון געזאגט כסו הוכות האסקן עסקנתי כסו הוסן ותהי לו עשר חנות בקיצור זעט מען אז אז ער האט ניטאמאל געוויסט וואס גייט פאר מיט זיין אייגענע אסון ווי קען זיין אז ער האט געוויסט אזוי פון די אייבערשטער. אלא מאי וודאי דאס אל ישא ידו אל לחם לא עשה שום שהקדוש ברוך הוא כועס בו ער האט געוואוסט צו צו געסן די די ספעסיפיק קליינע צייט ווען די אייבערשטער איז זיך אין כעס והיינו דקאמר ליה נביא אמר זכרנו מאי יועץ בלק מלך מאי מה ענו עשה בלעם בן בעור מן השיטים על דגילגל מאן דכרת קצית קצית השם אמר רב לוזי אמר להם הקדוש ברוך הוא על ישראל עמי א פאלק, אי כמה צדקות עשית עמכם, שלא כעסתי עליכם כל העושים היו משום כעסתי עליכם ולא סתם אלא כחומס עיניהם של ישראל סורי דפליג. מאן דקום עלי בלע ג מה עקב ל ג הבעל מה זה לא נודעו מה שם יעדער איינער ווייסט עס אז בלעם איז דאך געווען א נביא און ער האט געוויסט צו מכוון זיין ווען די ווען ווען ס'איז די זיין פון הקדוש ברוך הוא און אויב וואלט ער ווען טאקע געלונגען וואלט געווען צרות ווייל אין די רגע א זיין איז דאך שרעקליך יענע טעג האט דער אייבערשטער נישט געצערנט. וכמה רגע, וכמה זמן רגע, וכמה רגע, אמר המים רבי טיימער רבינו רגע כמאמרי, ווי לאנג איז דער זמן רגע, האט פריער געשטאנען א זמן פון, קיצור אז אזוי לאנג איז דא די זמן, ונלם ברגע אבר איסכא דכסיב כרגע באפו חיים בצונו, ווי ביי סיום הויך כמעט רגע עד יעבור זעם, איי מסתבר וואס אויך ווען איז דער זמן, אמר אביי בתלת שעה כמעט צו די ערשטע שעות, כי חיוורא כרבלתא די תרנגולת, דעמאלס ווען ס'ווערט ווייס די קרוין פון די תרנגולת, ס'איז אלץ רמזים די קרוין פון די תרנגולת איז מרמז אויף קיסר אויף מלכות.

יום אחד נקט פארן גואל אויף איינבוי געוואלט טוהן די טריק און ער האט געוואלט זעהן ווען ס'ווערט ווייס און שעלטן איז געקומען יענע כמותו איש האט דעמאלטס איינגעדרומעלט און האט נישט געקענט מכוון זיין די צייט אמר שמע מנא זעהט מען פון הימל לויט ממך און שעלטן לאו אורך ארבע מאה בדחא ורחמא וקמאסא וכסוף ס'שטייט די אייבערשטער האט רחמנות אויף יעדן איינעם און וויל נישט מ'זאל שעלטן כסוף גם עונש לצדיק לא טוב ס'איז נישט גוט א צדיק זאל מעניש זיין טוב נישט מיידער רבי מאיר ווען איז די זמן פון הקדוש ברוך הוא בשעה שהמלאכים מניחים כתריים בראשיים אנשטאט זען אז זייער מלכות זייער כבוד קומט פון הקדוש ברוך הוא גייען משתחווין לו חמול זיי בוקן זיך צו די עבודה זרה צו די חמול מיד כעוס דעמאלטס איז די רגע פון צער זאגן מיר אמר ר' יוסף לא לכלא איניש תלותא דמסופא א מענטש זאל נישט מתפלל זיין די תפילות פון מוסף ביז תלש שעה כמעשה די יומא די ערשטע דריי שעה פון די טאג ביומא קמא דרש ש ט די ערשטע טאג פון ראש השנה ביחוד אליין דילמא קיבן דמפ ק דינא ווייל דעמאלטס איז דאך די טאג ווען ווען די אייבערשטער איז דן אידן און אפשר האט עס אויסגעהויבן פונקט אין די מינוט פון זיין ווייל ער זאל נישט מתפלל זיין אליין ווייל מען האט פריער געלערנט אז אליין איז די זיין זייער שעדליך און בציבור דארף מען שמור האבן ואין מוריך את הציבור נמי זאגט די גמרא דער ציבור האט פרישע זכויות דער ציבור האט זכויות און דארף מען נישט שמור האבן אי יוכד די יוכד ספרא נמי לוי זאל א איד אויך נישט דאווענען שחרית פארוואס האסט דו געזאגט מוסף זאגט די גמרא כיוון דעיקר ציבור איז דא קיין מצות ללא קיין מדחה היות דעמאלטס איז די זמן תפילה ווען אלע אידן דאווענען זאל ער עס נישט מדחה זיין מה שאין כן אויב ער האלט ער האט שוין געענדיגט ער וויל שוין דאווענען מוסף דאס נישט פרעגט די גמרא, וויאזוי קען זיין אז די צייט איז די דין איז ווען די אייבערשטער איז זאם, שטייט דאך און מ'האט פריער געלערנט וואו אמרו שלש שעות הראשונות הקדוש ברוך הוא יושב עוסק בתורה, זאגט די גמרא היפך דריי ארום די עוסק בתורה איז די צווייטע דריי שעות, די ערשטע דריי שעות איז דן זיין. ווי בית הימי לעולם לא תהפוך, תורה דקסי' ביי אמת, אמת כנראה ווייל די מערן הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין, דן זיין די אייבערשטער לערנט תורה איז א צייט פון הקפדה ווייל תורה איז זייער קלאר, דין דלא כסא ביי אמת הקדוש ברוך הוא אוסר לפנים משורת הדין די שעות פון פון דין איז נאך גרינגערע שעות ווי די שעות וואס דער אייבערשטער לערנט תורה וואס דעמאלטס מוז עס זיין פונקטליך.